Ok, pakhat kan chimh hna lai maw? Cucu zeidah a si ti ahcun, atu ah Mizoram kan unau pawl nih khuasak chinmi hi an kan dawm a daw lo timi kong kha kan rak chimh lai. Hi Mizoram kan unau nih khuasak chinmi an kan dawm a daw lo tiin daw bak hlah. Zeicah ti ahcun, refugee dirhmun, ralzam dirhmun in Malaysia zong saupi ummi kan si laimi cu, Cuticun Delhi hrawng Thailand hrawng zongah tampi nan um cio lai nan theih lai. Atu ah kan unau Mizoram pawl nih an kan dawtnak, an kan zohkhenhnak khi cu vawleicung thil sining le minung luhmuh po an cin environment ruang i a chuakmi an ṭuanvo vial lawng kha tuahmi a si ko. A taktak ti ahcun van lalsai lo tenak, Pu Lalduhawma te hna an biachim an lungput maw? Cucaah cun kan unau mizaw pawl nih an kan dawtmi nakin an kan rem lomi in kan hngahchuahmi hring an deuh. Hiti ti kan ti tikah ralzam ee, kan daw lo man, kan ru lo ma ti tikah a si nemam lo. Kha bantuk kha anmah i ah, pungman an ṭuanvo an tuah dingmi minung kan si caah pawngkam le har tongmi zohkhenhnak an ṭuanvo cungah a cuangmi pakhat nih a um lo. A taktak ti cu Malaysia te hna zongah Kawl dawr, Lai dawr tlangtlang a um. Refugee saupi kan um cio, kan cawlcang cio. Miphun dang sining kan theih cio. An duh pawl nan cawl an cang Malaysia hna cu refugee pawl zohkhenh dingah UN ah min rak thawkmi si lo. Sihmanhsehlaw Lawak ah immigration nih Minung tlaihcaan nih cun an tlaih ko hna. Nain kan unau Mizoram pawl cu khatikhan a si lem lo. Kuatnak le hnahchuahnak an nei ko. Zei tipi si lo, a leng pavuan i leng pavuan i unau kan si hei ti an tuahmi khi si. An kan pek, an kan hlutmium ko a. Asinain a pawl kha minung vawleicung sining le community luhmuh tamu in ka ti ngam maw ka chim thiam lo. Hi zapi za an i ṭuanvo an tuahmi an ṭuanvo an ṭawannak cungcuang in an kan dawtnak pakhat nan ti lo. Zeiti ti si lo. Cucacun thil cu kan i fianh dingmi cu an kan dawtmi nakin an kan hnahchuah kan rem lomi hla ngan deuh. Fiangmi si kho chim lo zong a theihmi si zeicah ti cun Malaysia zong saupi kan um cio. Miphun dang cawlcanghning, dawr an tuahning an cawlcanghning, Laimi Kawlmi, Thailand zong ah Kawl pawl dawr ngan ngan tlang tlang an khat. Ah, Delhi hrawng min i rak chimh ve u. Miphun dang ramdang ah atu ah Bangladesh zong ah Uighur ralzam tampi an kho. Cozah tiang nih an bawmh ko hna. Abentu cozah le community nih a herhtawk bawmhnak le veimi tuahmi khi cu minung a simi paoh miphun paoh an tuahmi a si. Unau le khuakhan ramkhat kan sinak ah kan cung i Chinmi khuachakmi cungah dawtnak an tuahmi khi zapi zara an tuahmi nakin a cung cuangmi pakhat an um lo. Cucaah cun a paw hi an dawtnak le unau kan si tinak men i min i put i savo put in i put i tahchunhnak ah cangtun khat put i Tingzang ah le tungtong khat tluk i cawisan zong kha zeiruang ah dah a si ti cun chunglei taktak dawtnak le unau khunkhat ramkhat khutkhat dawtnak cu a si hrimhrim lo. Zeiti ti si lo mu hoi ah. Malaysia zong a saupi kum ruk kum sarih kum kua kum hra a um cio mi, ṭhu diar cio mi Refugee miphun dang cupiah ning, dawr le mawṭawka le inn le lo le rianṭuanning project, a phunphun contract a tuah belmi le cawlcang belmi tampi kan hmuh hna. Kanmah cia zong rian saupi ṭuanmi, innlo hlakmi cu vialte kan si. Ca kha mah kong kha tlawmpal kan chim tuk maw?